Яшүсмер чак ул хыялларга унбай җор. Кечкенә чакта авылыбызның урамнарында уйнап йөргәндә, кошларын кәшәкә сугып, җәйләрен туп теккәндә, һәрвакыт синең күңелеңдә хыял була. Әнә шул хыялларны чынбарлыкка әйләндерү өчен янәшәдә безне аңлаучы, акыллы, зирәк, өлкән кешеләр кирәк, әти-әниеңме, абыең яки апаңмы? Ә мин бу яктан бик бәхетле, Мин Ислам Хуҗуллин Әзрәдиф улы. Актаныш районы Яңа Әлем авылында тудым. Хәзерге вакытта беренче состав Актаныш урта мәктәбенең унберенче сыйныфында белем алам. Гаиләдә өч егет тәрбияләнәбез. Абыем Рунат Яр Чаллы шәһәрендә эшли. Энем Айназ Яңа Әлем төп гомуми белем бирү мәктәбенең дүртенче сыйныфында белем ала. Әнием Гөлшат, укытучы. Әтием, Ислам Кузин Радик, белгечлеге буенча тракторист-машинист. Әрмиядән кайткач, туган авылын авылда эш ли башлаган. Аннары эшмәкәрлеккә керешә, кибетләр ачып, сату нокталары булдыра. Әмма аны авыл хуҗалыгы хезмәте үзенә ныграк тарта. Терлекчелек бен буенча тәҗрибәсе булмаса да, бу тармак куркытмый аны, гаилә фермасы оештырып, 36 башка исәпләнгән торак төзи. Бүгенге көндә безнең Исламтуллиннар дигән гаилә фермабыз бар. Моннан тугыз ел элек үзебезнең тормышны бүгенгечә күз алдына китерә алмас идек. Бүгенгесе көндә 60 гектар басу җире, 30 гектар көтүлек терлекләрнең продуктлылыгына ирешү өчен хезмәт итә. Беркайчан да ниндидер яңа эшкә алынырга, яңа юнәлеш буенча эшчәнлек башларга соң түгел. Без Актанышыбызның киләчәге, районыбызның җитәкчесе Энгель Нәвапович яшьләрнең сәләтләрен үстерер өчен барлык мөмкинлекләрне дә тудыра. Бик зур рәхмәт Сезгә, Энгель Нәвапович! Җитәкчеләребезгә бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Актаныш яшьләре яңача уйлый, яңача эшли, бизнес белән кызыксына. Үз мәшгульлек программасында теркәлүчеләр арасында иң яше мин булып торам. Иртәнге якта укучы, ә кичке якта товар җитештерүче эшмәкәр. Законлы эшләүнең уңай ягы, мин үземнең сувенир эшләремне кибетләргә законлы рәвештә куя алам. Индивидуаль эшмәкәрләргә караганда, үз мәшгульләрнең салым күләме азрак. Өч ел элек лазер ярдәмендә фанерага рәсем төшерү белән кызыксындым. Беренче эшем булып кечкенә станок эшләдем, Теләгән максатыма ирешкәч, күңелем күтәрелеп китте. Аннары зур станок эшләргә булдым. Бу станокны эшләүдә әтием булышты, миңа киңәшләр биреп, эретеп ябыштыру эшләрен дә ярдәм итте. Лазер станогын ясаганда кирәкле детальләрне интернеттан заказ белән кайтартып, барлык электроника системасының килүе белән үзем шөгыльләндем. Ишек алдындагы сарайда өч урынны бүлдереп, үзем ясаган сыныкны компьютерга тоташтырып, рәсемнәрнең үрнәген компьютер графикасына ясыйм. Аннары шуларны агач телефон тышлыкларына, агач ручкаларга, беләзекләргә, кошелёкларга һәм флешкаларга лазер белән яндырып эшлим. Хәзерге вакытта дустым Аксак Булат белән бергә эш алып барабыз. Әлеге эшләр белән генә чикләнеп калмыйбыз, җитештергән товарны сату хәстәрен дә күрәбез. Бу эш яшьләргә җиңел бирелә, чөнки социаль челтәрләр, интернет-кибетләр, сату алучылар белән элемтәләр урнаштырырга уңайлы. Үзем дә үз группамны булдырдым. Дуслар, клиентлар артканнан-арта, заказларны, гадәттә, ВКонтакте, Инстаграм социаль группалары аша кабул итәбез. Якында яшәүчеләр үзләре килеп ала, Без дә илтеп бирәбез, ә ерактагыларга почта аша җибәрәбез. Бәйрәм алдыннан заказлар күбрәк була. Базар шартларына да өйрәнәсең. Былтыр Ак буе сабан туенда үзем җитештерген продукциям белән сату иттем. Ундүртенче-унбишенче февральдә үткән авыл яшьләре форумында форумына да 60 футболка җитештердек. Үзмәшгульлек программасы теркәлү өчен дә икеләнеп тормадым. Кеше белән аралашуны да телефон аша гына башкарабыз. Санарга санарга килгәндә, Бәйрәмнәр алдыннан 30-20 заказ эшләргә тырышабыз, әмма алар күп булмаска да мөмкин. Безнең эшләребезнең бәясе уртача 500 сумга килеп туктала. Ә хәзерге көндә иң зур заказыбыз булып яшьләр форумына 60 футболка җитештерү булып тора. Станогымның үз бәясе 12 меңгә төште. Миңа калса, лазер станокларында бу бик яхшы бәя. Һәр бизнесның киләчәге булырга тиеш. Ләкин, бизнес үсәр алдыннан аның ниндидер тәҗрибәсе була. Югарыга югары күтәрелүләр, аска төшүләр, урында торулар. Тәҗрибәсе булмаган оешманың киләчәге юк дип уйлыйм. Безнең дә хәзер авыр вакытлар, югары күтәрелүләр һәм бик озак төшүләр булды. Әлеге әлеге көндә бер урында торуны кичерәбез, заказлар күп булу сәбәпле, заготовкалар кайтарталмау башлый. Ләкин без өметне югалтмыйбыз. Җәйгә таба берәр кечкенә офис алып, минекеннән дә остарак лазер станогын алуны яшьләргә эш урыннары булдырырга дигән фикердә тотабыз. Нигә шулай ашыгасыз, дип сорарга мөмкинсез. Әйткәнемчә, унберенче сыйныфны сыйныфта укыйм, алда зур күченүләр, югары уку йортын йортына укырга китүләр. Аңа кадәр эш исле эшләрне дә эшләп бетерәсе иде. Әлеге уңышларында әти-әниемнең дә өлеше бик зур. Миңа аларны бик яра мин аларны бик яратам һәм хөрмәт итәм. Әтием мине эшкә, тормышка өйрәтә, ә әнием файдалы киңәшлә ре белән һәрвакыт булышып тора. Миңа эшләү мөмкинлекләренә юл ачучы, кирәкле белем һәм бизнес яктан киңәшләр бирүче булып Шәһрәдиев Булат абый санала. Сезгә барыгызга да бик зур рәхмәт. Горурлыгым минем чиксез зур, Үрнәк гаиләдә яшәү бөтен кешегә дә эләкми ул. Тарихта үзенең эзен калдырган илне саклауда, төзекләндерүдә үзенең кесәвен булдырып, никадәр кешене эш белән тәэмин итеп, үзләреннән зур өлеш керткән буыныма чиксез рәхмәтлемен.